тугу сатыырынан кыайарынан үлэлээн-хамнаан чиэһи-хайҕалы ылан сааһырар кэмигэр ол күүркэйбит өрө көтөҕүллүүлээх дьарыга аҕырымнаан нус-хас сынньалаҥнык олорор айылгылаах оттон клавдий иванович хас үүммүт күнүн уһатан өссө тугу эмэ туһалааҕы оҥорбут үлэлээбит киһии диэн санааннан хас үүммүт саҥа күнү үөрүүнэн көрсөр үлэ сылыгар үлэ киһитин туһунан умсулҕаннаах биэриим ахсым атыгар олорсон олох устун айанныаҕыҥ тыһыынча тоҕус сүүс алтыын үс алтыын биэс сылларга Ньурбаҕа үһүс нүөмэрдээх спутуга хаҥа аан бастакыннан икки сыллаах куурус аһыллыбыта. Олонно үөрэммитим. Икки кыһылга биһигини хуоппар, тракторыыр, комбайнер уонна туох диэн тыа хаһаайыстыбатын инженерэ Зеверновоустуга кини бары тэрийэр эппиттэрэ. Инигинэн кыһыннары хайыннары үөрэммиппит, алты он биэс сыллаахха от ыйыгар праваа ыламмын манна бу Сталин колхозка туохха Кокунтау шаштагар дьэ механизаторынан кэлбитим.

биригаадатын таһаарыман үрдүөр хоноһытан үлэлээбиттэрэ. Улахан табаҕа бэйэтин иһэ сөгүрүччү хаамар буоллахха, 32 километр күнтэлээх. Кыһыннары үлэлиибит онно хаар тептерэҕин, хаары чиҥэтэҕин, онта хаас бурдук ыраастааһына, ыскылаакка үлэлэр, онта хайын ыраас баарга иһирэ оборуоккалаан оҥорон эһирги үлэҕэр оны бэлэмнэни

түмүктээх буолар, түмүгү үчүгэй буолар. ДТБ-һин түөрт диэн тракторга олоро сылдьыбыт. Онно химиэтчиктээн. Мен билэбин барда химиэтчигини хагалаабытым. Онон ДТБ-һин түөрт диэн трактор онтон дүртэ хэттон миэс диэн кэлбитэ. Оҕонуттан сүүс биэһин кэлбитэ. Онта икки К701 диэн трактордар кэлбиттэрэ.

хаҥас өттүнэн хобуоттанар үс четыре үм диэн комбайн онтон ска три диэн онтон ска четыре диэн онтон скыды биэс диэн онтон сибиряк диэн биһиэхэ үлэ кыһын нааматыгар дьаннаах улахан арсенатор уус оҕонньордоойбор этибит Роман Баһылык Данилов диэн. Ол кини жит мотуорунан оҥорбута. Мин ол кэмҥэ буоллаҕына от хору пускас пыдыр диэсет диэн пускас двигателинэн оҥорбутум. Ата ото хор каширкатыгар олордоммун оны арардиатордаан, оны генератордаан, оны аккумулятордаан

Давай дьэ бу тыллаах тылбанылларга хайын диэн этии киллэрбитим. Ол ол хонтон бэттэх комбайн сатууннара билигин барыта кырата да улахана бата тимейинен холбуннан оҥуллан кэлэр булбуттара. Ол эсиин өлмүттэр этэ. Оскуолаҕа уон сыл учууталлаабытым, ол кэнниттэн пенсияҕа тахсыбытым. Таах олорбот сыалтан бу дьоммор туһаҕар туһалааҕын олордорбун диэн дулҕа ыраастыыры анньары оҥорбут. Манна тележкаҕа баар. Баҕана үүтэ хаһары оҥорбутун. Хортуоска бааһынатын илдьирдэри сиража оҥорбутун. Атыы киһи даҕаны, техника даҕаны бэйэ-бэйэлэрин хабырыспакка сылдьалларын курдук диэн хайысханнан уулуссаны кэҥэтэн ыраастаабытым. Икки тыһыынча уон алта сылтан бу быйылгыга дылы. Баян тыаһа, музыка тыаһа диэн мин оскуолаҕа үөрэниэхпиттэн тартарабын. Тобоҕойго үөрэнэ барбыппар баһынан Никитит Евсеевка түбэспитим. Кини куруһуогар ыддьыбытым. Баян отделениетыгар. Оны мен гитаралыахпын баҕарабын диэбиппин тарбаҕын кылгаһа бэртэн буолбата. Буланна ол баяҥнар нэһилэ көҥүллэ онно лубутум уонна баяҥҥа иккис партияҕа онно оонньо биһи онно кини туоҕар халамтатыгар үс куоластаах куордары толорор этибит. Мин үйтэ консервка сылдьан үксүн барытын баяҥҥа оонньоон, доҕуһаллаан уонна үҥкүүнү биэрэтэн эрэ дьарыга. Онтон бу кэлин үлэлии сылдьан хайдара ырыаҕа те үлэҥ табылыннаҕына үллүр ханаа кэдэрбэ ол иһин дьэ били тыраахтырга олорон ким да истибэтигэр ыллыгыммын төһө баҕарар маа куолаһыҥ баарына көҕөрөн көстөхтөр мырамар

Кырылын айхаллан айхаллан Аҕам оҕонньор омук тутааччы. Ол аҕам аҕата ол Бойо Бүөтүр диэн оҕонньор эмиэ хаха эмчитэ. Народнай методтар барыларын кэнэ биир эбит. Ону бүтүн барыларын олтан ити литература буламмын, ааҕына ааҕаммын, ону бэйэм билиибин хаҥаттабын уонна ити Дьокуускайга Владимир Алексеевич Кондаков институтугар сэттэ сыллаах институтун үс курсун бүтэрдим. Ити үөрэ отун буруота киһи ис дууһатын ыраастыыр. Тастан киирэр ыар халгыны ыраастыыр. Бэйэ ис туруккун тупсарар. Уонна бу гириэптээри гыммыт буоллаххына, ол маҥнайгы симптомнарын кини хуаккынан кэбиһэр. Оның үчүгэйдээҕити үөрөөрө. Отон мен бэйэм сүрүн жарыгым кэһи хистана оһуору үлэлиибин.

мэйии төбөҕөр хаан баттааһыны үөскүүр. Киһи ис тороҕун эмтээммит биһиги биэһэр алта диагнозка үлэлиибит. Чөл туруктаах, доруобуйалаах, баччаһыл булгуччу олоробун диэн этиниэхтэхпин, сүүрбэ отут сыл олоруохтаахпын. Үлэлиэхтээхпин, хамсыахтаахпын. Үлэлии хамсыы сылдьар буоллаххына, хамсанар буоллаххына, туох баар быччыҥ барыта үлэлии. Отон быччыҥынан үлэлэргин үлэлээри гыннаххына бу төбөҥ иһинээҕитэ программаҥ барда ону токкурдуур буолар ба. Токкурдаатаххына хатанаҕын. Очоона памятын хайдар. Хаамыахтаахпыт. Аны хаамарга буоллааны охсон хаамыахха наада. Доргур атаххын Хискин долгута. Ээ, ол куй аай хыыллан буолбакка. Ата ахылыгы боллааны киһи бакырар ахылыгын аһыахтаах. Аһыан наада, курдары таттара сылдьыбакка. Ахылыгы кыра-кыратык, күҥҥэ биэстан тата аһыахха наада. Киһи эрдэһиннэр булгучу наада. Тоҕус аңаарга утуйуохха наада. Киһи киэһэттэн уонтан түүн үс чааска да ултуйбута туох бар организма барыта иннэнэр кэм. Отахасса да түөт аңааттан, биэстэн үлэлээбит киһи доруобуйата энкилээһинэр бар. Онон да үлэлээн хамсаан, хамсанын, имсэнин дьон ортоту дьону кытта бииргэ сылдьыахын наада, ыллыахха, көр гыннарга сылдьыахха наада. Доруобай буолун. Баай ис хоһоонноох дириҥ суолталаах олохтоох, кэрээбит кэпсээннээх ытык-мааны Клавдий Ивановичка сүгүрүйэ махтанабыт. Сырдык санааҥ, ыллыктаах сүбэҥ, мындыр толкуйуҥ дьоҥҥор-сэргэҕэр туһалыы, алгыһынан амалыйа сырыттын.